ne musi ri tshi khou tsheka heyi mishu- mi- mi- mitshino ya sialala ine vha khou i ita ndo vhona vhaṱanga vhaṱukuṱuku vha khou tshina tshikona ndi khou vhona vhasidzana vha tshi khou tshina e, malende na zwigombela na ndi zwithu zwinei ri khou fanela u zwi sedza sa nḓila ine ra nga i shumisa u tsireledza havha vhaswa na vhana vhaṱuku u ḓidzhenisa kha zwithu zwi songo ḓoho zwavhuḓi.
Ngauri musi arali muthu a vhuya a ḓivha tshithu tshi no pfi tshikona, tshikona ḽi vha ḽi dzina a madzina mavhili ḽine ḽa vha tshiko na tsiko na u kona nga ngomu. A ri koni. ra vha ri si na tshiko. Zwi amba zwori arali ṅwana a vhuya a kona tshikolo, hoyo ṅwana ndi a vha ndi tshi vho kona u mu ḓivha na kilasini uri uyu ṅwana u phefomisa hani kilasini.
Na uri pfunzo ine ra vha ri tshi khou ya nayo, ine ra vha ri tshi khou i ita tshikoloni a a yo ngo fhambana na sialala. I pfunzo ine ra vha ri tshi khou funza fhano tshikoloni i ri tendela uri vhana. vha vhe na u dzhenelela kha sialala, vha vhe na u dzhenelela kha mitambo i no nga zwikona, kha mitambo i no nga zwigombela. Zwino kharikhuḽamu heinoni i ri tendela u developer ṅwana a vhe ṅwana o fhelelaho, ṅwana ane a ṱalukanya uri ene ndi nnyi.

Roṱhe ri ḓivha uri tshikona tshi lidzwa nga vhathu vha vhanna na vhaṱhannga ya so a thi zwino ri kha revolution iṅwe so ri kho tea u alusa vhathu vha vhafumakadzi ri si hane uri ndi zwithu zwa vhanna sa mishumo a huna mushumo wa vhanna ngori mafhungo ndi u lidza na u tevhela zwi no kho ṱoḓea. Cause ri tshikonani a ri gudiswi tshikona fhedzi ri gudiswa zwithu zwinzhi uri ni munna ni tshilisana na vhaṅwe vhathu ngori vhasedza tshikona tshi lidziwa nga vhathu vhanzhi vho fhambananaho tshi lidziwa ndi khou amba uri ri vha ri khou bva miṱani yo fhambanaho zwi amba uri ri vha ri khou tenda uri ri khou tea u vhuya ra vha tshithu tshithihi cause vha zwi vhona zwori musalauno vhaṅwe vhaswa vha vho ḓidzhenisa kha zwithu zwo fhambanaho zwi amba uri ri tshi swika hafhaḽa mara ri tea u fhedzisela ro vha tshithu tshithihi ngazwo ndi khou ri tshikona nṋe tshi nnyita uri ndi kone u pfesesa kutshilele kwa kwa muṅwe muthu zwi amba uri nṋe ndo ra ndi a kona u swikelela kho tshila na muthu ane a thi muḓivhi mara ndo ṱangana na tshikonani ra fhedzisela ro vha tshithu tshithihi ri a ḓi amba na vhadededzi vha zwikoloni vha khou sumbedzisa uri vhurangaphanḓa vhune ra vhufha vhana vha tshikolo hafhanoni vhu khou vha ṱuṱula kha u vha vhurangaphanḓa na haningei tshikoloni zwi amba uri vhurangaphanḓa vhu khou gudiswa u thoma u bva tshikonani u shumisana vhathu vha vha tshithu tshithihi vha tshi khou shuma sa sa sa thimu zwine hezwo ndi zwine zwine ri a tenda kha zwo uri arali vhathu vha vhashuma vha vhanzhi vha khou shuma tshithu tshithihi hu kone u vha na mveledziso khulwane na musi haningei zwikoloni vha khou sumbedza uri vha khou guda eh, nḓivho ine ra khou vha fha yone hafhanoni tshikonani ya uri vhathu vha tou shumisana uri vha kone u bveledzisa zwithu zwinzhi vha khou i shumisana haningei tshikoloni zwine zwa vha zwavhuḓi nga maanḓesa zwi amba zwori ndi a kona u ḓivha uri hoyu ṅwana u a kona ha koni ngauri nga kha tshikona a huna muthu a sa koni zwi ḓa kha tshikona thi kha tshikona ri vha ri khou guda na listening scale uri ndi nga si sokou lidza nanga ndi songo pfha uri zwine nda tea u vha ndi khou tevhela yone i khou lila i tshi ya gai so ndi vhona uri a zwi interfeari kha tshikolo ndi vha ndi kha ḓi kona u ḓivha uri ndi kha ḓi tea u thetshelesa tshikoloni ndi kha ḓi tea u manedzha na tshifhinga ngori na tshikona ri tshi lidza ri tea u vha ro to vhea tshifhinga or tshi khou tea u guma hafha to rali tshikonani nda nga amba uri hu na zwigede zwine nda khou zwi ṱoḓa nga maanḓesa ndo ya musanda ura kha vhana vha shango a zwi ndzhieli tshifhinga uri vha nthuse uri vha eh, khaedu ine nda vha nayo vha vha shele mulenzhe uri i tandululwe kha kha vhutshilo hanga na muṅwe na muṅwe ane nitowana vhuṱanzi uri a tshi nga ḓa a ri khou ṱoḓa tshigede u a thusiwa nṋe ndi a tamba bola ra ḓa hanefha musanda ri khou ṱoḓa bola ri khou ṱoḓa zwigede a zwi dzhi tshifhinga musanda vha ḓa vha khou ri ṋekedza vha nga ri rengela bola vha nga ri fha tshelede dzo badela refiri ngeno tshelede ya tshikona zwa to amba tshikona tsha marafho tsho ṱanganya tshiṅwe na tshiṅwe Heyi mbekanyamushumo ine ra vha nayo i i tendelwa nga kharikhuḽamu thi ri kharikhuḽamu i ri tendela uri ṅwana washu a kone u participate hu na tshifhinga tshine vha ya bva vha ya vha ita mitambo thi ri na tshifhinga tshine ro tou tshi vhea uri tshikolo tshi tshi bva vhana vha ḓovha vha ita mitambo. Zwino hezwo zwithu a a zwi to mu khakhisa kha tshikolo nga mulandu wa uri zwoṱhe zwi vha zwi tshi isa fhethu nthihi ndi phathi ya pfunzo yawe ya ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe.
zwi sumbedza tsho bva malungudzi musi hu na nndwa vhukati ha vhangona na vhavenḓa hu tshi khou lweliwa mushango. vho vha vha na ngoma ine ya vhidzwa upfhi ndi ngoma lungundu ndi yone ye vha vha tshi ri u i lidza vha kunda ngayo tshikona um tshimalofhani zwavhuḓi vhuḓi tshikona ndi mmbi ndi mmbi ya vhuhosini vha lavhelesa na milenzhe yoṱhe i tshi tshiniwa eh, ndi musi hu khou lwiwa hu khou kuvhanganyiwa huṅwe hu khou hu khou lavheleswa zwo ri swina ri ḽi dzhena nga nḓilaḓe zwino vho ri vho dzula vha thoma u vha na lidza zwilidzo zwo fhambananaho zwa ita zwo ri ho muzika wo pfi tshikona u vhe hone mulenzhe muṅwe na muṅwe wa tshikona ndi wa mmbi arali vho zwi lavhisa nga nḓila vhuḓi